wapedza kuinstalla maybe wapedza kudownload handit zvobva zvaenda ku eh, specific folder kana kuti as specific path like kuti see documents handiti kana ndi see downloads handiti saka inini kwangu kandakazviisa ndakaita kuti zviuye munomu then munomu handiti so ichi ndochiya chacho chatatonodownloada chivm virtual machine handiti then ichi ndochi neperpetuity ende ish ish ndo ubuntu yacho handiti saka ndo zvitu zvatoshanda nazvo so zvinotanga kuita kutanga kuinsola ichi handiti unotanga kudouble click then yokubvunza kuti do want to run is administrator chichi chichichi handiti then you, you follow masteps acho haanyanyi haatonetsi kungoisa next next next next richienda handiti but isusu haa ah, nyaya dzekuisona hatingambonikirira zvotora time handiti chitanga kuti preparing chichichi then kana chainstalla manje handiti tongoti chapedza kuinstalla e, eh, kana chapedza kuinstalla ichi zvazvinoita zvaunozoita manje iyoyo unozoenda unodini e, eh, uchachiona kuti chinouya padexitop chiya chakadai also handiti chauya chakadai also padexitop handiti apa patobva ndati unozoita next chichichichi handiti but si ndakukanzela since ndakadi since ndakachiinstalla handiti okay so chapedza manje chati finish seizvi chapedza kuinstalla handiti unozouya apa pachiri manje ukaita poklika ichichi wachivhura chokubudisira something like this handiti zvakubuditsira some pasina izvi izvi handiti then ichi chinanatochisakare rege ndi ndiremove ichi right right so chinokubudisira pasina pangore pasina kana chunhu apa handiti so pasina kana chunhu zvaunozoita manje iwewe zvaunoita iwewe manje unoya tauda kuchicreate environment yedu yekuti tichikwanisa kurana chii tichikwanisa kurana kali yedu kana ubuntu yedu kana mint yedu ya whatever yawainstall andit okay then unozouya pana pakanzi new apa sekutanga ndi semunhu achangotanga wototi new then you click new panoclicka new pane chinobuda andit sorry ini mundiregere laptop yangu iri iri a bit slow handiti then izvi zvichabuda chiripo siya zvakadaro zviri default zvakadaro ukada kuzvidzorora kuinda kuinobva yawedzera kuita slow zvakutoti nangwe newe hautozvishandisi handiti so panapa unoisa name name iri parozonoapia handiri mukona panga panzi ziga ndoparozoapia

Type panapa wo click hatizoda Microsoft Windows indeed. Isusu tiri kuda chi toda Linux. Saka unouya panapa wo click wotsvaga pakanzi Linux then you click Linux and it. Unokwanisa futi kubhuta chi Mac OS BSD chero ne, ne Windows and it. Mozviona. So panapa wa click Linux chakubudisira pa version then unoselecta version yako. Ma virgin aya ari kuya kuya ose aripo apa. Handiti. Aripo ese ese zvawo. Saka iwe uchitsvaga virgin yako. Utsvaga sorry. Tsvaga virgin yako yaunoda yaunoda. Maybe kana wazogadzira yako chaiyo chaiyo unozoenda pakanzi adha apa.

then ichi dynamically chi allocated mungosiya zvakadaro then by default inotora a space of 10 gig handiti 10 gig which means the 10 gig ndodzinotorwa nechi memory file size handiti okay so then ichi you create handiti ka creator manje chinobva chabuda apa maona kali yaya yabuda apa but yabuda apapa tangocreata an environment hapana zvataita tina sataloda kana chi kali yacho handiti so zvaunozoita manje iwewo unouya panapa handiti unoya panapa then wodini uita double click tata handiti double click sorry double click yochitanga kuloda handiti painoroda apa painongodini inongotora time saka tombomira since yamboita kuti iri slow kana une yako ane makore eseven ha nemchinakiro inonatso kunaka manje une gore eseven apa pangoda une yekuma 2.9 gigahertz waita 2.9 gigahertz pangoda uita graphics rako invidia anati amd ah! nipomunoti life inonaka ivava Anyway, ndiri kutsvagawo munhu anenge achitengesa laptop. Munhu achitengesa laptop inongesa pachi. Right. Hamuchiona manje. Yasvika panapa. Handiti. Iwewe usangomanyira ngori kuti start. Ayo, hazvisi zviro zvandiri kuda. Handiti. Saka zvaunoita iwewe ichisvika panapa iwewe. Unobva wadii? Unobva wati right. Ndodii manje? Wongona iwe kana pari pako izvazvibudise. handiti zvazvibudisa panokubuda chiii ichi chiri choka ichi handiti so kana wasvika panapa unobaya chibox ichi chifolder ichi handiti ukachibaya chichakuisa panapa chakuisa panapa iwewe zvawoita manje handiti e semunhu ari kuziva ndada kubvisa izvo kuti zvinatso right semunhu ari kuziva handiti kana tasiri kuziva zvaunozoita manje unoya woenda panzi ed what aid paya paya ichakungobudisira paya padefault payo handiti inini pangu ndo payagara iri handiti saka yakubudisira padefault payo iwe unozonotsvaga kwawadownloadera ukaisa chi ubuntu yako kana kuti kwawadownloadera ukaisa kali yako kwawadownloadera ukaisa mint kana chii yawadownloada iyoyo handiti the operating system yawadownloada iyoyo handiti handiti ndoye wodini ndoye uchitsvaga wodini wobva waselect handiti saka ini ndine two aya manikire saka iya yaita download yanga ine chi 2.8 handi 2.68 handiti saka va ndo idzi dziri pana bedzi then ichi you open waopena ichabva yaapia apa hani maona kuti inenge yaapia apa handiti yaapia apa iwewe unouya woklika pairi handiti then woti chii what you choose what you choose uchiona ichilodhiwa apo andi wamunati yalodhiwa apo kana yalodhiwa apo then ichi you press zvako start anditi then ichatanga kuti chi start chi starting chi virtual environment yobudisa izvo izvo zvinoita zvoti zvonakidza anditi ndakutoenda kupi ndakutoenda ona zvainenge yakubudisa sezvakunakidza kakumberi kupi ah, yangu yaive inongoti nonoke zvayo since inini ne makaiti ndakaopina imwe plazei so zvacho oh, sa inongotanga kungoita icho cho chaamboona chitoita chidozi dozi chiri pakona right yochiti ubundu zvakunakidza kana wadownloada red hat inobudisawo red hat kana wadownloadawo chichi inobva yabudisawo izvozvo saka apa ndichadi ndichambocheka uh, um, disk rangu apa nditi so ichaita kuita kuita yaita kusvika yazoda kuzonyara nditi then kana yatodaro masports anenge atopera zvotodii zvotofaya okay. apa kupedza kwayo manje apapa mahambi murambi handiti pedza kwayo pane nyaya saka kana yapedza ipapapa watodii nezvatopera wotobva wotide chatoona kuti